Mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩndacokereria rĩngĩ ikereka-inĩ rĩrĩ, nĩngugĩte njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi. Tũrathiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa kĩrĩra kĩgiĩ njohi. Tũgũkĩte ikereka rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ tũkona ũhoro wĩgiĩ maĩ. Ikereka rĩrĩ Ngai atũteithie mũno, tũrĩkĩrĩrie na kĩndũ gĩgwĩtwo kĩgwa, nĩkĩo mbogoyo, na ũkĩ. Ngwambĩrĩria harĩ ũkĩ. Eh, thĩinĩ wa njohi ĩrĩa ya mũratina nĩ ngugĩte na harĩa kabere nĩyo yetanagio na mũtĩ ũrĩa umire kĩratina kĩra, mũtĩ ũrĩa wa kĩratina rĩ njohi yarĩkia rĩ gũkerũrwo rĩ ĩrĩtwo mũratina ĩrĩtanio rĩu na mũtĩ mwene gĩtunda kĩrĩa kĩa wĩiguithania. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mwĩroreri na mũthikĩrĩria, ũhoro wĩgiĩ kĩgwa. Mũndũ ũĩ rũthiomi rwa kĩgwa, kĩgwa wĩra wakĩo gĩkũraga na marũngo na nĩ kĩrĩ cama mũingĩ mũno, na kĩgwa nĩ kĩnyitagĩrĩra, nĩ kĩnyitu, nĩ kĩnyitagĩrĩra kĩndũ gĩtagwo calcium thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Nguga rĩu na gĩkũyũ njuge nĩ kĩnyitagĩrĩra marũngo. marũngo mũno, marũngo. Kĩgwa rĩ, o ũguo kĩna marũngo macio rĩ, o ũrũngo o ũrũngo o ũrũngo o ũrũngo rĩ, haha ũrũngo ũyũ ũranyitanĩra rĩ, harĩ kĩrĩa kĩrutaga haha gatagatĩ, haha ũrũngo ũranyitanĩra, gĩkamba gĩgatwara hau, hakanyita mũno. nĩgetha kĩnyitithanie ũrũnga ũyũ na ũyũ ũngĩ. Haha kĩranyitĩra rĩ, na mũthikĩrĩria ũrore, haha kĩranyitithanĩria nĩho hegũkorwo he hanyitu mũno, nĩkĩo wonaga ona mũndũ akĩenda gũtinia gũgũtinĩria kĩgwa, atinagia gatagatĩ ka ũrũnga ũyũ na ũyũ agatinĩria haha, to haha nĩ hahũthũ. No angĩciria gũtinia haha rĩ, egũtinia akĩgeke na banga, acoke anyite wone nginya nĩauna na iru, tondũ nĩ hanyitu mũno. Nakĩo kĩgwa gĩkĩ-rĩ, tondũ nakĩo kĩna nongorio yakĩo nĩ ĩrĩkũ? Nĩ gĩa gũtũma we ũkũre na marũngo, ũcio nĩ ũndũ wa mbere, ũkũre na marũngo macio, na o rũngo ũgakorwo nĩ wohetwo wega mũno na ũnyitu mwega mũno makĩria. atĩ gũtirĩ njahĩ ũkiuma ũrũngo ũyũ ũgĩũka ũyũ ũngĩ gũtirĩ njahĩ ya kuona ũkiuma ũyũ ũgĩũka ũyũ ũngĩ gũtirĩ njahĩ ũkiuma ũyũ ũgĩũka ũyũ gũtirĩ njahĩ ũkĩrĩkia gũkũra biũ rĩ ndũrĩ mathĩna wacemania namo we nĩ gũkoma wakoma ndũnakũra atĩ wambĩrĩria gũthumbũra andũ anga nĩ ũrekia na mai anga nĩ ũteire gĩtaranio we no gwĩta ũgeta andũ aku. mũrĩanĩre, ũhurũke wiki ĩyo ũrute mawĩra maku, gũkeragwo atĩrĩrĩ, ona nĩwe ũcehire kahũa gaka, ona nĩwe ũrengire rũgiri rũrũ, akiuma kumagaria indo ciake mũthuri ũcio, rĩu ona nĩ harĩ handũ arakinyĩte no kuona ataronaga, nĩ araugaga rĩu athiĩ na kahĩĩ nĩgetha kahote kũhĩta, no mwĩrĩ wake ũyũ ũngĩ ndũrĩ thĩna, tiga o maitho ngirobu ciathiaga ikarehe thĩna, tondũ gũkĩragwo riitho rĩanauma rĩcokaga rĩngĩ. Rĩu-rĩ, mũthuri ũcio ndarĩ handũ mwĩrĩ, kana mũtumia ũcio-rĩ, ndauma handũ. Na nĩ egũthiĩ kũrĩa nginya agerie nginya kũũra ndũma na kĩrĩa kĩngĩ, o na maitho macio matarona biũ. No gũkoma egũkoma, akaga gũkĩra. Kana hihi hau nja-rĩ, auge rĩu-rĩ, ng'ania ĩ, ndehera kĩna. Akanĩka haha gakũnia, kana tũcũra twa marigũ akauga ĩ, tũrĩa tũmagaĩũ tũrĩa-rĩ, tũrehe haha-ĩ, nogoke nĩ ndanoga mũno-ĩ. nĩ kũrĩma kũrĩa ndagĩtinda ngĩrĩma. Mũtumia ũcio na nĩ kũinũka arainũka. Koguo irio ikĩharĩrĩrio we no gũkorwo na ndekũrĩa. Nĩ gũkoma akoma. Ũrũnga ũcio wakĩgwa tondũ nĩho rĩu ndĩrĩ, ndenda gũ, nĩ- we ũrahũra njohi ũrore mũno, ũrore mũno makĩria ndĩ- kĩrĩra gĩkĩ ũrĩa ndĩraheana kĩhana. Koguo kĩgwa gĩkĩ nakĩo rĩ, gĩakũra, gĩathecereirwo kĩ giki kana kĩahandirwo gĩ thuna gĩ giki. gĩakũra gĩakũra gĩakũra gĩakũra kĩarĩkia nginya haha igũrũ tarora kĩarĩkia atĩ nĩ kĩambia nginya kũruta njahĩrĩra gũkũ gũkũ nĩ kĩrutire njahĩrĩra ma- na gĩtirarutĩra handũ hangĩ tigo harĩa njugire marũngo-inĩ kĩrarutĩra njahĩrĩra gũkũ marũngo-inĩ marũngo-inĩ marũngo-inĩ marũngo-inĩ kĩgwa gĩkĩ rĩ kĩarutĩra njahĩrĩra marũngo-inĩ na gĩtirarutĩra harĩa thĩ rĩ githĩ ndũrona nĩ ciana cingĩhire harĩa gĩtina-inĩ ciaingĩha ciaingĩha harĩa tĩri-inĩ, kĩo kĩene gĩtirĩ kĩranina hinya ũrĩa, nĩkĩo ndĩrauga mũndũ akuaga na hinya wake, gĩtirĩ kĩranina hinya ũrĩa, nĩkĩronania atĩrĩrĩ ona gũkũra gwakĩo rĩ, kĩrĩ ona hinya wa nginya kwenda gũciara, no rĩu tondũ gĩtirĩ na hinya ũrĩa wa gũciara rĩ, harĩa tĩri-inĩ rĩ. nĩ njũĩ mũndũ mũgĩ nĩ aramenya ũrĩa ndĩrauga ĩgagĩciarĩra gũkũ igũrũ tondũ nĩma nĩ tũĩ mũtumia agĩkinya matukũ make ona mũthuri akinya matukũ make ma naharĩa rĩ eh, ũndũ ũcio ũngĩ wa naharĩa nĩ wagaga hinya nĩma ndirakĩrega no no kĩrageria gũciara nĩ kũronania thĩna ndũrĩ thĩna ndũngiuma mwena ũcio Ah, ah, ndũngiuma mwena ũcio thĩna atĩ ũmũkore to mũthĩ ũrĩa tũraigua mũthuri mũna nĩ aimbire na nĩ ekire Ah, ah. Kĩgwa kĩu kĩarĩkia kwehera, mũkĩgethi akĩeheria, gĩtigaga njahĩrĩra ingĩ harĩa nyingĩ mũno makĩria. Agacoka akarenga haha igũrũ, nĩkĩo gĩtagwo gĩthethwa kana gĩkoroe, kĩgoroe. Agakĩoya agathiĩ agagĩthecerera handũ hangĩ thĩ. gĩkawambĩrĩria bado still gũkũra na, gũ, na kũruta thuna ingĩ harĩa tondũ kĩarĩ na hinya ũrĩa meaning what gĩkũyũ akĩrwo atĩrĩrĩ ndũrĩ hingo we ũgathira ndũrĩ hingo ũkahuka we nĩ kũingĩha ũrĩingĩhaga haha nĩ gĩatiga thuna nyingĩ mũno na mbegũ nyingĩ mũno harĩa ningĩ gĩathecererwo mũgũnda rĩ nĩkĩa wambĩrĩria ningĩ gũciara nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo mũthuri ũyũ kana mũtumia ũyũ rĩ arĩ wiki aciarirwo arĩ wiki na arĩa nyina na ariũ a nyina no bamĩrĩ yake rĩ yambĩrĩria gũthegera haha nĩ yaingĩha mũno ũrĩa wamũtua nake rĩ nowe ũrĩa watuo harĩa igũrũ eherio arĩ gĩkoroe nake nĩ athiĩ gũtheremithia rũrĩrĩ o ta rũrũ rwa cũwe kana rwa gukawe harĩa hangĩ atwarwo harĩa mũirĩtu ũyũ ahika rĩ nĩ athiĩ gũtheremithia mũciĩ ũcio nake mũthuri ũrĩa watuo mũciĩ ũcio mwa- mũthuri ũrĩa wahikia mũtumia ũyũ rĩ hau athiĩ rĩ nake nĩ manyitana rĩ nĩ athegeithithia rũrĩrĩ rwake hau ũcio nĩguo mũtugo wa mũgĩkũyũ na rũrĩrĩ na ndũrĩrĩ ciothe nĩ irĩ mũtugo ũcio tondũ mũtugo nĩ ũyũ wa gũthegeithia rũrĩrĩ rwanyu Rĩu ndĩrenda ũrore atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrahũra njohi ya mũratina rĩ, amenye arahũra kĩ? Arahũra nginya rũciaro na nĩ kũhukia ararũhukia. Tũke tume hau, nĩ tũke haha hangĩ, ũhoro wĩgiĩ ũkĩ. Ũhoro wĩgiĩ ũkĩ. Ngwenda kũmũhe karũgano kanini mũno haha, nĩgetha mũmenye. Ũkĩ rĩ, ũhũngagwo mĩtĩ-inĩ mĩingĩ mũno nĩ njũkĩ. Na gũtirĩ kanyamũ gakoragwo kahetwo ũgĩ mũingĩ mũno nĩ Ngai ta njũkĩ. Tondũ njũkĩ nĩ ĩmenyaga irio cia ciana kamitũ nĩ karĩkũ, na nĩ ĩmenyaga irio ciao nĩ irĩkũ. Koguo rĩ, he magua njũkĩ ĩkagĩra, ĩgekĩra magua maya. na ũthikĩrĩrie haha mũ- mũthikĩrĩrie na mwĩroreri nĩ ũgũkora he magua yekĩra andũ arĩa moĩ ũhoro wa ndambarari kana hinga rĩ ona kana hũngi rĩ ũrĩa ciĩkagĩra rĩ nĩ ũgũkora ĩrĩa hinga rĩ magua ma thutha rĩ ĩkagĩra magua marĩa mana kũrĩa thutha ĩkagĩra ũkĩ wa nginda nĩkĩ gĩatũma ĩkĩre ũkĩ wa nginda Ũkĩ ũcio wa nginda-rĩ, ĩrekĩra na kũrĩa-rĩ, nĩguo wa kũrĩo nĩ ciana hĩndĩ ĩrĩa kũngĩgĩa ũgwati wa ng'aragu. Ũyũ ũngĩ nĩho mana megũkorwo marĩ, ũyũ wa mũruru, na nĩho ndĩrenda ũrore, we nawe waringithanio na njũkĩ ũgĩ wayo atĩ nĩũkũhota kũigĩra ciana mũthithũ, ti kũrĩa ũkanina ta ũmũthĩ ũyũ ũrĩa mũndũ arauga atĩ... karĩnda mwana mwega no nda nĩma ndinarega tũrĩe no mũndũ mwega nĩ amenyaga atĩrĩrĩ ũtonga rĩ ona kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga rĩ nĩ ũrĩa ũgakorwo nĩ njiarwa na njiarwa iria igakorwo cirĩ ciaku na kũrĩa thutha-inĩ. Ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa mwega mũno makĩria, tondũ ũngĩkĩrwo we no kwĩyethera gĩaku gĩa kũrĩa na ciana rĩ, cirĩe rĩ, rũciũ gũtikĩrĩ na rũciũ rwaku. Hau tiho niĩ ngiuma. Koguo rĩ, ũcio nĩ ũgĩ wa mbere atĩ nĩ kwamba ĩmenye ĩgwĩkĩra kĩ, cia ciana na ciao, hĩndĩ ĩrĩa gwakĩgĩa ng'aragu nĩ mekũrĩa. Kuma hau rĩ. njũkĩ ĩyo rĩ, nĩ ĩgĩaga na ũgĩ wa kũmenya atĩrĩrĩ, ciana ici rĩ, nĩyo, nyingĩ ciacio nĩ ciehagĩrĩra ciana, ikeherera ciana ciacio, kana ciana cio nyene rĩ, igetha ũtũũro mwena ũngĩ. Koguo na njĩra nguhĩ rĩ, ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, njũkĩ ĩno rĩ, mwatũ ũyũ kana hengere, kĩrĩa gĩkĩ rĩ, ihũgũ rĩrĩ rĩ, Yo nĩ kweherera ĩkeherera iria ingĩ, kana cio cimĩeherere ithiĩ ikambĩrĩrie ũtũũro mwerũ. Koguo njohi-inĩ ĩrĩa ya mũratina rĩ, ĩna kĩ? Ĩna nongorio njega mũno. Rũciaro rwaku rũthegee na rweheranĩre, rũkorwo rũthegeete mũno. Ngenda kuuga atĩa mũthikĩrĩria na mwĩroreri? Makĩria ma ũguo rĩ, Mĩtĩ ĩrĩa yothe ĩhũngagwo nĩ njũkĩ, he mĩtĩ ĩtahũngagwo nĩ njũkĩ, na mĩtĩ ĩyo ĩtahũngagwo nĩ njũkĩ rĩ, tondũ kĩro kĩayo rĩ, nĩ thumu, ĩkagĩa na ũgĩ wa kũmenya haha, Ngai akamĩhe ũgĩ ĩkamenya mũtĩ ũyũ ndĩngĩhũnga, tondũ yahũnga mũtĩ ũcio nĩ ũkũraga ciana, kana nĩ ũgũtwara, na njũkĩ ĩyo nayo ĩkĩingĩra mwatũ rĩ, Harĩ njũkĩ ingĩ ciĩ harĩa mwatũ-inĩ, harĩa hengero-inĩ harĩa iraingĩrĩra, irima rĩothe njũkĩ ĩraingĩrĩra, ĩkoragwo ĩtatete hũra wa mwatũ ũcio. Koguo ĩtatete hũra wa mwatũ ũcio rĩ, ĩkĩingĩra rĩ, harĩ andũ angĩ nao marĩ harĩa na no njũkĩ cia kũmatheria, itigakorwo ciĩna thahu itikaingĩrie ũkĩ wĩna thahu kũrĩa, igatherio. Ũcio nĩguo tũwĩtaga mũhũra wa njũkĩ. Ira nacio ciatheria-rĩ, tondũ gũtirĩ gwa gũtwara-rĩ, igathinga mĩanya na mũhũra ũcio kũrĩa heho ĩngĩingĩrĩra. Na njĩra nguhĩ ndĩrenda ũrore ũhoro wa igongona, nĩ harĩ andũ makoragwo maciarĩtwo mena thagama ya gũtheria arĩa angĩ nĩgetha matige gũikara mena thahu mĩciĩ-inĩ. Ũũgĩ ũcio nĩ ngwenda ũũnyite wega mũno mũthikĩrĩre mwĩroreri. Kĩrĩra kĩa njohi nĩ kĩnene mũno na nĩ kĩario na no tũheane haha matukũ maingĩ na gĩtithire. No nĩ ndĩrenda tũnyite kaũndũ karĩa muhimu mũno atĩrĩrĩ, ũũkĩ ũrĩa nĩ mũtheru mũno na gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ gĩtheru ta ũũkĩ tondũ nakĩo nĩ kĩgĩire andũ a gũtheria arĩa mararehe. Kwoguo-rĩ, nake mũthuri-rĩ, rĩrĩa oyaga njohi ya mũrati na hau thome-inĩ hake-rĩ, akahoya Ngai-rĩ, akauga na mwana wothe ũrĩtonya na mũciĩ ũyũ-rĩ, ndakaingĩrie kĩrĩ thahu gĩgatũnina, tondũ nĩ kwarĩ kĩ? Nĩ kwarĩ ethaga. Ethaga wĩra wao warĩ ũrĩkũ? Wa kũrumithia kĩrĩa kĩaiywo. Na nĩ kũrĩ mwĩthaga waciaragwo na mbũgũ mũgwanja. Ũcio angĩatuire nĩ kũrumithia, aarumithagia nginyagia mũciĩ mũgi. Koguo mũthuri-rĩ nake rĩ nĩ amenyaga maũndũ ta macio agakĩmenya ũrĩa egwĩka. Nĩ gũthaitha Ngai na njohio mwana wake ndagathiĩ ahutie kĩndũ kĩene aninithie mũciĩ. Rĩu njohi ĩyo-rĩ yagĩa na ngogoyo, yagĩa na maĩ, yagĩa na ũkĩ na harĩa-rĩ ĩkĩrĩkĩrĩria-rĩ ĩna... itunda riumĩte mũtĩ wa kĩratina, ĩgathondeka kĩndũ gĩtagwo njohi ya mũratina. Nĩtũgũcokereria ikereka rĩa kana, na nĩgetha tũmenye rĩu mũhandi wa njohi ĩno nake rĩ, ikĩro ciake nĩ irĩkũ. Nĩ ngatho mũno, nĩ ngatho mũthikĩrĩria.